Previously on Pundo in high school. Mayazi musatya ana mukoma. Shiri dzedu dzavhundutsirwa dzobuda soon. Mafana, mauiponza andinawo aya haangofambwe nawo zvenhando. Maya, ko pane pandakambokuitisai zvinhu zvisiri izvi here ko? Ah, saka mati kurova mudura is option. Problem asi kuziva kuti vari kupi. Togonojambira mukanwa meshumba boys. Iwe, imagine kuda kuvhara bara raGundogan nechest. Ah, unosvipa ropa pawangu.
Oyo mfana Mustafa, hamuna kana benzi kamuno. Ah, ari kupi hapana? Iyo, zangu kuti bwa bwa kamfana iyo, asi ndozongo uchiti misiro re bro. Mfana dosaiza iyo. Maya kuma, mwatate vasiya vari munomu. Tatovaziya.
iwewe nani manje saka kuti ndaroverwa mahara here mfana iwe haatokuita rafu haisi mhosva yake mfana tapaizwa tese haa but vanhu vanyatsobuda nekuba apo izvi kusita takamira panze resu wo saka wakubvunza isusu tisisa pano apa resusu hayo mfana unozaiza iwe still hapana chekutya boys mhosva yagara haiwore zvayo tomubata zvinonzi airovera fero dzakushanda kasikaki dziya dziya iwe zvandataura watozvinzwa zvisi zvava kusasa izvo rato drama haa mafiya isusu ngatibaye padheni tikasvikirwa ndikakiyatekeke panapa topinzwa bhizi pari kunetsa nekubiwa panapa hayi mfani pana ari kuona akafitika nekuita mbavha here panapa
but imagine munhu achikosika achiona fesi yanhafero ikutongoripota yega kuti ine mhosva hana cooks musade kunzi mune mabhazi kunge elangeni zvefaiti togona kutozvitanga izvezvo ko ndiri kure here wangu togona kutogodzitangidza now now ah, boys boys boys kwanai kani boys mhandu zedu apfana vatitiza mukati umu apa isi takuropa chedu ndosaka mupana uyo angambotibaye padini ah, ndozvana chisasaka izvi izvi zvimakasa akatotswa kana manager brother wakutorera vanhu mari kuna first afea ah, tikawandira kumakasa bho pane kupedzera time tiri muclass kunge machoko saka bho takaendana boys
Uh, boys, ita mtebo kai. Aya ndo mahwani manje. Ndopa ndoziva kuti nyaya dzana James Reese dzana Rodriguez dzeni dzakazara misoro dzese. Hapana kana one inoyamikisa hama sekuru. Ah, don't worry boys. Tikufanira kugadzira plan yekuti tokopesana sei. Ah, izvonge zvemabhuku zvakatiramba izvo. Ticha achitodzidzisa tichiona mafirimu aJack Chana edu paboard. Ah, utori nani? Vamwe tochiona zvana Vini Junior nana Bruno Fernandes izvezvi. Ndokuitirai plan is always ana boys. Hamungazofoire ndiripo ke. Ako mapundu, mukunyora manganiko this time? Ah, 12.
Ndakazoisa bio nechemist. Ah, jealous down. mune perfection yekuleft foot yekwamesi chaichaiyo haa munochigona chibasa ichi ha but masainzi zacho munomaita nguva yako maswera tese indodzoka dipas kunight school kana boys haa but sometimes ndikazifunga mukoma ndorwadziwa inini suni mune makutorova kulaliga kaimimi apa isitenjiro wedu local league psl yode muno munanangezi tichipasana bhorana naflex kuno haa ndiona senge ushamwari wacho uchakamuka ini bcause obvious imi muchabaya a level ini nasahwira wangu pawa haa hatina kwatosvika izvi ndinemi mumaplans ana boys pane maeyeglasses andiri kugadzira muscience lab achatotibatsira nguva yemaexam anotransfeya data ii akoma introducing vaa kumabhuku oh, ndo vaa yekuboora kayaya mdara apa maisa kumabhuku aiwa muri mota saka mukuti patiri kunyora apa anenge atori edera its work in progress but im sure it will be done ya yeah. iyo ikabudirira mgoma ka ndobvisa ese maposta ana zhano nanana mesa ari mudheni mangu ndobva ndangoisiya imimi nabeto muri two azoziva albert einstein arias tomuti beto guys zvana power kumana saka matiti kuita seiko pabreak inangu handakana sent boys mirai ndiite magic akoma musatya haa zvese ite hako but usazobira vanhu haa fair boys zvekuzokona uchirohwa mamajebhu nemaharden low mucorridor mukoma haa tinakirwe nayo wangu noruroerwa pasi ya yekwajohn monya Maya, kutsara hakusi kwangu but pasweet tongue ndine PhD. Zviriko tatomirira imimi king. Waiting in the box for a good corner. Tatomirira iwewe.
You guys mukuverenga here? Tarisai maexam atosvika kai. Isu takabirwa manotsi toverengei nhai. Ii hasikana.
Inga makabirwa wani chete kungoti hamusi kuverenga apa. Nhai zvako iwe Rosa. Imi, asi Sheila haana kubvisa nhumbu here nhai asikana? Mishi ndakambokubvunza ka this issue. Aiwa, kungoperawo uku, hanti aimachinjanisa here mashuga daddy aya? Ii, chinzwa Mishi. Asi sure, mazana achachekeka masketi zvaaita ka paya. Makumbo atsva kaya. Zviri zvemaskets tese tocheka wani nhai girls. Ii iya iwa serious. Abva isa mathematical set muhomwe obva ita kunga ane mahips apo sketi yacho yaibva ita kukaka. Shuwa shuwa hako Rose. I thought kuti ndaizviona hangu ndega. Asi nhasi ana Pundo havana kuya kuchikoro here? Iye Pundo unenge unomudawo iwe Mishi. Ii Pundo is smart muclass guys. Anotaura maansa kunge ane paari kuverenga. Shuwa hako Mishi. when it comes muclass haa ah, is very intelligent weduwe apa do you know kuti anoita masciences zvese nemacommercials e eh, inga pundu anodiwa pano ndini ndatosara kaini kwaimimi chingotoraiwo pawa kanai pawa ndiye crash wangu inini manje majabhura ndo anondiitira manje imi muchaita semuri two pamunhu one bobi tinonzwa nekurova nambuya wake plus inini hangu zvekunyadziswa handidi plus tinonzwa nekunhongeswa mapepa nasenior prefect saka totoita hedu kabarika pana dzedzi pundo vacho ii hanzi dzedzi pamela ka pamela uyaunzwe ndine dhiri ii kwakanaka here nhai bobi ee bho pane kamunhu kanoda kudedzerwa uri wangu kaiwo ndauya watii bobi ukangondedzera zvisane basa tikunetsana chila nditone good jet rinobatsira tese apa taurazve bobi nhai nyaya yako nai paipai wanga uri serious here about pundo mm, bobby taurira pasi kani nhai o oh, but ndiwo wachimboisa nyaya palaudi ka ee eh, ii haa pfundo ndomuda weduwe ndakatomunyora mudhayari mangu haona wakunyepa manje uri papeji ani shuwa iwe atori papeji 15 ndakatomisa netumahati zvako iwe bobby ee eh, bo andituma haa bobby watanga manje haa saka bo reka ndibaya yangu handiwe kuti ndikunyeba sorry hanzii nhai bobby hanzi ndava nenzara imbonditirawo plan ndozokuona kunight study manje mune chenji yedhola here ndikupei 50 cents chenji inowanika dondwari anokuigera kustad mfana bobby anodzoka here apa ndafa nenzara ena umana akoma iyo akoma icho chimwana chinonzi ruby chakawandira kucb chinodyiwa nani kwechi kucb ndokupi manje haa akoma handi cb ndinoriwana ramos here saka cb kumashure izvi iwe mfana iwewe handiketenyi kutaura chinoita hudwek hant exactly haina apa ndoisa mari yese apa mdara salary kusvika kuwinning bonus handi haudi kuuya kustadi manheru Ah, kuma musanditaurira kuti mwana westadi kawo Ah, manje kana zvakadaro ah, ndakutouya kakustadi kwacho everyday ndakutostada iyeri haa wakaoma mafana panoti hadzi unodonha napo apo ko imi mukuitei panze nguva yemalessons free period mukuru ee haa saka pati tone freedom kasawingback apaswa bhora kapagokiki edha anogona ipasa down the line kandi anogona kupasa beki kuna gokipa kana kutorova munhu leshi toka ubva pasa muringi ko nezuro makabuda nekupi makajamba mudhuri ka imini takabuda naheadmaster chiva driver iwewe mfana unotondoona sendine zera newe ka iwewe manje ndiri kuenda kwaheadmaster ikoko asi mama akaplana kuti rova wokovha kani pagedhi apa mangona tichipindira zvedu plus tine bo timing iri dangerous guys tichasangana muexam
zvanga zvichinzi chiiko nemukuru uyu ndakakuudzai kuti pane yavakaronga namostaff that day haa obvious ranga tori zvete saka mudhara uyo akuda kuitirwa plani nguva ichiripo bcause anogona kutotipinza busy haa nothing to wara hapana boys hanti we have fifa on our side here boys headmaster ndiye murudzi wechikoro fifa ndoinorula bhora chiri kuset kwedu apa headmaster vari muhumwe ko zvamazongouya ari maoko chete musatya ndazouya nesirivheri nendarama mumwe wangu wopatizo kupindwe madouble leg kapa pa nemba open foot apa because ah, tagara tine imwe nyaya iri kupisa kana kudhara ah sure we have made enough trouble for the week boys maya musatya na boys this is clean money ah, alright imi saka mateta seiko panoshi racho apa because ini ndinoda kubaya ka ini ndinoda kuenda kusasho ka tine game kamuse friday boys mateta seiko padhora hayi nangu ndikuvhotera mix but towanza mazepi kwete atomboroerwa napower yekuti one zepi equals to ten maputi hazvibude izvo hayi ndise munhu webhora munofanira kundinzwisisa boys nenichida rafeji kaini ngatidzei fast free bara rakutopera kaini shit apa midi mpofu wabva watouya kawo ah she is now part of our team bobi iwe chingonotenga chikafu tozodzoka tichidya muleseni handei muclass ana pundu free period yapera okay madam ndiri kumbirawo kumbomhanya kutoyaz two minutes ukasike kudzoka